Selâm aleykum ürmetli teleseyirciler. Yayında açıldım programması. Mında men Meryem ve menim dostum Aslan musafirlernen meraqlı subetler yürsetemiz, musafirler ise lezzetli yemek pişire. Bugün studiyamızda

Aslında apayım pişire, amma men de pişirgende başta qaveni, qaveniñ suvunı biraz qızdıramız, ondan soñ qave qoşamız. Keliñiz başlayıq. Aydı başlayıq. Bu farqlı bir usulmı? Bilmem, Türkiyede yaşağanda öyle alıştıq, onıñ içün öyle yapamız. Ne qadar Türkiye yaşadıñız? Men Türkiyede sekiz yıl yaşadım. Oqudıñız mı? Oqudım da, çalıştım da, tembelleştirdim da, er şey yaptım. Birazdan su qoşayıq mı? Epiyat. Azçıq. Yoqsa epimizge yetmeycek. Qave çekildimi? E, çekildim.
Siz evde de girmen qullanasız mı? Biz endi çekilgen alamız. Sağ ol. Ne qadar qave hoşayım?
Bir-eki qaşıq yeter, men beleş. Men filcan ketireyim. Ketir, dostum.
Yettimi?
Yetti. İvas ağa, siz nasıl köylüsiz? Men Qarasuv Bazar köylüyim. Tamırla haydan?
Tamırlarım, baba tarafım, babamın babası. Bağçasaraylı, anası Tuvaqlı. Anamın ise babası Aqmeçitli, anası Ayseresli. Bütün Qırımnı toplağansız. Aynı degeniñ kibi. Balalarıñız barmı? Balalarım bar. Üç tane qızım bar. Olar oqumağa seveler? Seveler.
Eñ büyügi bu yıl mektepke bardı ve atta bazıları baqam, özü köşede oturıp kitap oquy, inanasıñmı? Ee, adları nasıl? Adları, eñ büyügi Nial, soñ Aliye, soñ Mavile. Pek dülber eken. Sağ olun, siziñki kibi. Sağ olunız. Baqıñız, qave pişemi? Qana baqayıqçı.
Imm, acayip qoqulı pişe. Siz qırımtatar tilini qaydan ögrendiñiz? Men bilesem, bütün qırımtatarlar kibi birinci de qorantada ögrenemiz, qarbadıdan, qartanadan, ana-babadan. Ondan soñ, elbette ki, özümizni biraz inkişaf ettirmek içün kitapçıq oquymız, ater baqamız, meydan diñleymiz, öyle işte. Balalarıñız bilemi? Ebet, balalarımnıñ terbiyesinen çoqusı anaları oğraşa, o, anası da olarğa ögrete. Qırımtatar tilini bilmek içün ne yapmaq kerek? Men bellesem, kerçekten aytqanda, birincisi istemek kerek. Çünki bugün qırımtatar tilini ögrenmek içün pek qolay. Kerçekten alasıñ, açasıñ kitaplarnı, açasıñ televizornı, baqasıñ, seve-seve ögrenesiñ. Ğaliba pişti.
Qana baqayıqçı, köbügi çıqtımı? Mmm, maşşalla, pişken eken. Köpük müimmi?
Qırım tatar qavesinde eñ müimmi köpügi. Ne içün?
Eñ lezetlisi.
Keliñiz tadına baqayıq. Keliñiz baqayıq.
Mmm, qoqusı tap mında yayıla. Siz qaray ya da sütlü içesiz?

Afiyetler olsun!
Siz de buyurıñız.
Biz küçükmiz da. Ay, soñ içersiñiz.
Bugün ne pişireceğimiz?
Biz bugün sabalıq aşını pişireceğimiz. Siz sabalıq aşaysıñızmı? Ebet, aşaymız.
Siz ne aşaysıñız?
Ben çiburek, yantı. Sabahqa!
Maşallah, maddeñizge! Ya siz? Anam ne pişirse, onı aşayım. Maşallah, mında pişirip pişirip bezesiñiz, evde anañız pişire, öylemi? E. Maşallah sizge. Öyle olsa başlayıq.
Aydı başlayıq.
Men fil canavarını cıyıştırayım. Menemen içün ne kerek?
Birinci de tahtanı ketiriñiz.
Tahtanı.
Pek güzel. Bıçaqlarını alayım, mülkünmi? Ee. Tamam. Qana, endi soğandan başlamaq kerek. Kim soğannı doğracaq? Men.
Aferin, buyur. Siz soğan doğrağanda ağlamaysıñız? Men soğan doğrağanda soğan ağlay.
Beceresiñmi?
Soğan.
Sen onı tamamen soymağa tırıştıñ, e? Toqta, yeter endi. Qana, kel baqayım, men mına bılen doğrayım, men öz üslübimni sağa körseteteyim. Mına bıle alamız, yarısını dağın qolay ola, qaymay, qa, elinden qaçmay. Ve böyle ince, ince kesemiz, doğraymız. Olurmı? Olur.
Aferin sağa. Men yardım eteyimmi? Pek yahşı olur.
Buyurıñ.
Nasıl doğramaq kerek? Men bilesem, böyle devam etsek olur. Olamı, baqıñız.
Pek güzel ola, menden de yahşı doğraysıñ. Eyva saha, Qırımnıñ nasıl yerlerini sevesiz? Qırımnıñ?
Men Qırımnıñ dağlı, özenli, deñizli, çölli yerlerini sevem. Hayalıñız barmı? Menim hayalim,
Elbette ki, bar. Menim hayalim, men belesem, bütün qırımtatarlarnıñ kibi, Qırımda yaşamağa, öz evçigimde, balaçıqlarımnı, torunlarımı östürmege. Öyle ifaq ayaller. Ayvanlarnı sevesizmi? Elbette ki.
Nasıl ayvanlarnı sevesiz? Evde yaşansa, köpeçik ta olur, mışıq ta olur. Öz azbarıñ olsa, at Tavuk olur, atlarnı pek sevem. Men ağlamağa başlayım. Yaramaz soğan, men belesem o qadar yeter. Endi ne yapamız? Endi keliñiz, buberlerni soyıp doğrayıq. Ya tava kerekmi? Tava da kerek olacaq, amma menim tavsiyem, başta doğrap qoyayıq, azır olsun bütün sebzelerimiz, soñ ise tavağa keçeriq, olurmı?
Olur. Aslan, çanaqnı uzat. Sağ ol.
Boşatıñız içine. Bunı çöplükke atayıq, e?
Endi ne yapmaq kerek? Endi keliñiz birer buber alayıq ve onı da temizleyik. Buber temizlemege bilesiñizmi? Ögretiniz. Aqay bile eken. Men de sizge köstereyim, nas men temizley. Men başta mına bile bir kesik yapam, ekige bölem, soñ içini temizleyim, qalğan tarafını ise, içindekilerni mına bile, men pek marazım temizlik aqqında, onıñ içün bularnı da temizleyim. Ondan soñ, baqıñız, er kesge köstereyim, başta ekige bölemiz, soñ Dağnı ekige bölemiz, eki tarafını da. Men birlesem, mına bu yarısını şimdilik qaldırayıq. Bularnı ise mına bilen toplaymız ve doğramağa başlaymız. Olar mına bilen. Qaçmağa tırışacaq, amma biz tutıp, olarnı yahşı etip, incecik doğraymız. Baqıñız, men doğru yapam. Pek doğru yapasıñ, amma endi olarnı kel toplayıq beraber, olurmı? Olur.
Baq, mına böyle ola. İnce kerekmi? Pek ince degil, amma duyulacaq pırdaqaçıq, mına böyle şekilde. Yoq, o, o qadar degil. İncece. Men belesem, böyle yahşı olur. Tış ket, tuş kende bir tadını da duyayıq da. Eyvaz ağa, siz nennen oğraşasız?
Men köpek suvarıp yürem. Şaqa. Men aslında ticaretnen oğraşam. Türkiyeden çeşit türlü şeyler ketirip satamız Ukrainada. Ticaret yapmaq zormı? Ticaret yapmaq aslında bazı insanlarğa bekim zordur, amma keyfine kelgen adamlar içün o bayağı zevkli bir şey. Ya sportnen oğraşasızmı? Sportnen
aslında oğraşmaq kerek, amma menim ne yazıq pek tembelligim bar ve sportnen pek az oğraşam. Amma sizge baqanda sanki oğraşasız. O önlügin öyle körünişi bar. Ya siz sportnen oğraşasızmı? Ee, men karatege qatnayım. Maşallah!
Ya siz? Men ise oyunlarğa qatnayım. Aferin sizge!
Mağa da soñ kösterersiñiz oyunğanlarıñız? Ebet. Ee.
Bir vaqıtları bile edim, eñ soñ toyumda oynadım. Bir daqaçıq. Qaytarma oynadıñız?
Ebet. Balalarnen oyunasızmı?
Milliy oyunlarnı deysiñizmi ya da oyuncaq oyunlarınımı? Em o, em o.
Aslında ekisini de oynaymız, doğru. Ne oynaysız? Balalarnıñ o qadar oyuncağı bar ki, olar saylay ne oynamağa, men baqıcı olaraq üstünden, yanından turam, olar maña köstere aslında. Ya siz balalıqta ne oynay ediñiz? Biz balalıqta oynağan oyunlarnı şimdi birisi oynamay. Bizim çükümizde ne gadjet bar edi, ne başqa bir şeyler bar edi. Azbarğa çıqsaq, er şey oyuncaq. Er şeynen oynaydıq. Tayaqmı, taşmı, teşikmi, er şey oyuncağımız bar edi. Endi ne yapamız? Endi tavanı almağa vaqıt keldi. Mına tava.
Keliniz onı balaban tögerek olğan yerge qoyayıq ve qızdırmağa başlayıq. Men belesem, mına böyle kerek, sayılamağa. Mülkümi men mında azçıq saiplik yapayım, azçıq qızsın ve yağını qoyayıq. Sizge rica etsem olırmı? Epet.
Buyurıñız.
Bizim sebzelerimiz kuymesin de, a yetkendir. Yetermi? Nişay, soñ böyle alıp azçıq aylandırayıq, bütün tava maylansın. Oldumı ğaliba? Bu yemekni tek saba aşaylarmı? Bazıları saba çüberek yantıq da aşay eken. Onıñ içün atta bilmem endi. Soñ ne yapayıq? Başta asında soğannı Qavurmaq kerek. Biz bunı azçıq kenarğa alayıq, ayırayıq ve soğanımıznı, Aslan, ano tayaqnı uzatsan olurmı? Olur.
Sağ ol, dostum. Kelisini böyle ayırayıq ve soğanımıznı qoşayıq.
Çoq degilmi? Ya, biz pek açmız da. Men açım.
Multfilm balalıqta izlediñiz?
Ebette ki. Sizde nasıl multfilmler bar edi? Bizde sovet ükümetin olmaycaq multfilmler bar edi. Nu, pogodi! Levavğa oşağan şiler. Planşet yoq, telefon yoq. Canıñız sıqılmadı?
Yoq, bizim azbarda köpekler bar edi. Er şeyden yahşı. Ye, de sen onıñ arqasından çapasıñ, de o seniñ arqasından. Qorqmadıñız?
Köpekmi?
Qorqqandır. Ne içün? Men pek qorqunçlı balaçıq edim. Keliniz, endi domatesni soyayıqmı, pomidornı? Ebet. Keliniz.
Nasıl kesmek kerek? Mülkün olsa, men mına mında köstereyim.
Men qarıştırayım, yanmasın soğanlar. Olur.
Mına böyle başta temizleymiz, ortasını kesemiz. Mıqayt olıp, parmaqlarımıznı kesmeymiz, e? E. Bu etsiz menemen olacaq bizde çünki. Ondan soñ mına bile inceçik doğraymız. Eee. Körünemi? İvas ağa, siz qayda oqudıñız? Mektebimimi?
Ya.
Mektebimi Aqmescitte oqudım. Ya universitet?
O, universitetke endi uzaq Türkiyege kettim. Ne oqudıñız?
Halqara munasebetler oqudım. Zormı?
Begengen soñ pek zor degil, men bellesem. Ya siz ne oqumağa tüşünesiñiz? Men hirurg olmağa isteyim. Hirurg?
E. Cerrah yani. Ğaliba cerrah deyler. Ya siz ne oqumaq isteysiñiz kelecekte? Men de bilmeyim. Ne tavsiye eter ediñiz? Tavsiyem?
Amma da qıyın soru. Ya anañız ne iş yapa? Anam, terciman.
Pek meraqlı iş aslında. Ya siz terciman olmaq istemez ediñizmi? Yoq. Ne içün?
Men bittim.
Bittiñizmi?
E. Onı bir-eki kere daa ufatsaq, yeri olacaq. Qani, keliñiz baqayıq. Kel sınableni toplayıq. Ve onı ortadan bir-eki kere daa böleyik, olurmı? Olur.
Küçük kerekmi? Azçıq küçültsek yeter, men bellesem. Soğan oldımı, eyva sağa! Yaqında olacaq, onıñ ateşini biraz azaltayıq. Ana şay, pek güzel. Birazdan biberlerimizni qoşacamız. Menemen tez pişe, doğrumı? Doğru.
Men belesem, bir on daqqada pişecek. Bunı da qoşarmısıñız içine? Buyurıñız. Men bitireyim, Astik?
Evet. Mına bu keseçikler qaldı da, biz olarnı doğrayıqçı baqayıq. Annaşa, pek güzel olğan. Biz bunı toplayıq ve böyle beklesin. Öyle güzel qoqumağa başlay. Kerçekten.
Nasıl superküç sabi olmağa ister ediñiz? Men bellesem, büyüklerin en çoq ihtiyac, kerekleri olğanı o vaqıt. Vaqıtımıznı da yolğa coyamız. Men ister edim ki, bir yerden başqa yerine mına böyle keçmege. Barmı öyle bir şey? Teleport deyler. Aynen o.
Ya şundık imkânıñız olsa, qayda keter ediñiz? Men, çarem olsa, balalığıma keter edim. Öyle mülkünmi? Ya ne içün balalıqqa? Balalıqqa, çünki eñ tatlı, eñ muabbet, problemsız yaşam o balalıq kerçekten. Er şeyni ana-baba tüşüne, sen bir tek oynaysıñ, dostlarıñnen oğraşasıñ, multikler baqasıñ. Ne güzel vaqıt! Qızmağa devam etemi? Mına bunı biz endi alayıq, e, men belesem. Ne qadar qavurmaq kerek? Biberimiz birazçıq boldırsın, yeter. İstidadıñız barmı? Menim istidatım, qız doğurmağa. Üç qız olğan cennetke tüşe, deyler. Siziñ sözleriñiz meleklerin qulaqlarına, inşalla. Endi azçıq bekleymiz. Olacaq yaqında, e? Soñ pomidor qoşacaq? Ebet. Bu qızğancı menim teklifim. Biz pomidorlarnı ana o kaseni berermisin, dostum? Biz bir yerge toplayıq, kel. Ana şay. Ve penirimizni doğrayıqmı? Doğrayıq.
Alayım mı penirni? Ma. Anlaşay, sağ ol. Bu nasıl penir?
Bu, eski qırımtatar motsarella peniri. Eminsiz mi? Ebet.
Motsarella mı? Öyle işte.
Avrupalılar soñ çaldı bizden, qırsladı azçıq. Amma men bilem, bu bizim eski ustalarımız yapa edi da. Añladım.
Baqıñız, biz onı, bazı insanlar onı erendeley. Amma men böyle parçaçıqlı-parçaçıqlı sevem. Soñ pek cülber ola. Şimdi onı aşçıqna bilen inceçik doğrayıq. Evde yemeklerni siz yapasızmı? Apayımnen sögüşkende, e, çünki aşamağa bir şey yoq. Sıq olamı?
Yoq, apayım aş pişirmege eringende ola. Baqayım, yanmaymı? Qarıştırıp turıñ. Yoruldılar ğaliba. Öylemi?
Biz olarnı bayağı eri kestiq, onıñ içün daa naşçıq boldırsın. Mağa yardım etersiñmi, Aslan? İye.
Qana kel, inceçiq-inceçiq kes. Yoq, öyle degil. Ne böyle? Qanı daa ince olsa olur. Ya siz ana-babalarıñızğa yardım etesizmi aş pişirmege? Eee. Sizde kim pişire evde aşnı? Ana, aka.
Anam.
Ekiñizde de ya babalarıñız pişirmey bilemi? Ebet.
Ya siziñ anañız ne pişirmege seve? Menim şorba. Şorbadan başqa bir şey pişirem? Eep. Menim aqılımda sabahları yantıq çüberek aşağan edi birisi.
Ya siziñ eñ sevgen yemek nedir? Menim eñ sevgen yemegim mantı. Bilesiñ onı? Evet.
Pişirmesini de bilesiñ? Yoq.
Mantı zor pişirmege ğaliba. Bilmem, men pek qolay yapam, bilesiñiz? Apayıma deyim, mantı isteyim. O qadar qolay. Oldımı? Endi pomidornı qoşayıqmı? Ebet.
Buyurıñız.
Yoqsa men nabılen tutayım, siz de toqunız içine. Boşaltıñız. Ana şay. Oldımı? Çoq ola ğaliba. Yoq, pek yahşı. Pomidor ne qadar çoq olsa, nezetli ola. Ya penir er kes qoşamı? Penirni begengenler qoşa. Men aslında penirni pek sevem. Ve ne aş pişirsem, pişireyim, illa ki bir keseçik penir tıqmağa tırışam. Anlaşay. Biraz şeker barmı? E, bar.
Kedr qoşayıq onı. Şeker nege ne kerek? Şeker?
Men pomidornen aşlarnı pişirgende azçıq şeker sepeleyim. Ne içün?
Pomidornıñ asitligi pek yüksek, onı yoq etmek içün şeker qullanamız. Añaşay, şekerimizni qoştıq. Endi isteyseniz birazçıq tuzlamağa, buberlemege mülkün. Kim tuzlaycaq, buberleycek? Men.
Çoq kerekmi? Sen qoş, biz baqayıq. Endi bir eline al, qoş. Utanmadan qoş. Utanasıñ ğaliba, e? Men de qoşayım azçıq? Anaşay. Baq, nasıl güzel ola. Tuzun da qoş. Dan qoş.
Siz ne içün bu qadar temizlik sevesiz? Men, bilmem, bekim, çünki bazı vaqıtlar mağa da temizlik yapmağa kerek ola. Endi ne yapamız?
Endi, men bir qaç dane yımırta qırar edim. Yımırtamız barmı? Ee, bar.
Qana, mına bu kasemizge olarnı qırayıq. Maşallah! Menemen içün tek tavuq yımırtası kerek?
Menemen içün er bir yımırta aslında keçer. Bir taneden qaldı, e? Ee. Qoy bir tane de. Maşallah, pek güzel. Üstüni biraz tuzlaymız. Mülkü men tuzlayım. Ee, mülküm. Sağ olunız. Ve endi çatalnı alıp, yahşı etip qarıştırmaq kerek. Qarıştır, yahşı etip. A men nasıl bil qarıştıram bilesiñ?
A, baq. Ana şay, şimdi yımırtamız da qarışacaq. Penirlerimizni tek tahtağa atayıq ve azır olayıq, he? Em. Şimdi bu penirni qoşayıqmı içine? Ebet. Ee. Keliniz. Bismillah. Ana şay. Bol penirli menemenimiz olacaq. Penir iriycekmi? Ebet, irimesini biraz beklemek kerekmiz. Qarasuvbazarnıñ nesinimi ıhtar ediñiz?
Qarasuvbazarnıñ? Pek güzel özeni bar, bilesizmi, anda, tam ortasından keçip kete. M-m-m! Anda bazı bir yerlerde balçıqlar yaldap ala bekim. Adamları da yaramay degil aslında, öyle baqsañ. Pek yaramaz degiller işte. Yahşı şeer. Bilesizmi, Qarasunen Alâqalı bir balaçıqlarnıñ yeri bar. Nasıl yeri? Bilmeysizmi? Sizge balalıqta yırlamadılar? Op, op, develer Qarasudan keleler, Ayaqları yalpaq, başlarında qalpaq.
Sağ olun. Sağ oluñız. Çoq güzel yırlaysıñız. E, menim sesimnen tek yırlamaq qalğan. Vaa, nasıl iridi, endi yumurta qoşmaq kerek. Tamamen öyle, endi tam yımırta qoşma vaqtı, qana buyurıñız. Bismilâ. Anna şay. Qasanı endi direk anda almağa mülküm. Men de bunı azçıq qarıştırayım.
Eyvaz ağa, siz ne qadar til bilesiz? Men?
Aslında bilesiñizmi, balar, Bir adam qırımtatar tilini bilse, bütün türk aileleriniñ tillerini bile. Nasıl?
Öyle, bizim, meselâ, türklernen, özbeklernen, qazaqlarnen, qırğızlarnen pek tillerimiz oşay. Onıñ içün qırımtatar tilini pek yahşı bilseñiz, episini yahşı etip añar ediñiz. Da çoqmı?
Yoq, birazçıq qaldı. Şimdi bütün yımırtalarımız tutulsın. Beyaz yertleri qalmasın. Ve men bellesem, endi nezzetli-nezzetli tadına baqmağa mülkün olacaq. Pişkence blitz-opros yapmağa teklif etem. O da ne demek? Keliñiz baqayım. Keliñiz baqayım. Qave, çay. Çay.
Köpek, mışıq. Mışıq.
Ev, kvartira. Ev.
Pomidor, hıyar. Hıyar.
Alma, armut. Almut. Almut. Qara beyaz.
Beyaz. Yeşil qırmızı.
Yeşil.
Caz rock.
Qaytarma.
Türkiye Ukraina. Qırım. Keliñiz tadına baqayıq. Keliñiz baqayıq, siz birinci. Amma mıqayt oluñız, pek sıcaq. Ufırıp-ufırıp aşañız. Tıs-s-s. Nasıl? Qanı, sen de bir baq tadına. Oldımı? Pek lezetli. Ana men de alayım bir keseçik. Hımm, ğaliba olğan mence. Pek güzel oldı. Aş tatlı olsun. Sağ olunız. Sağ olunız. Sizge de. Sağ olun. Sen de evde de pişireceksin bundan? Anama sabah pişirecem. Men de. Maşallah.
Men belesem olar pek begenecek. Aç oldum programımız soñuna keldi.